Nyadi, madik kita umang bisi bekunsi ke baru siti agi cherita enggau Tuan Raja ambi ke bisi dep kunsi ba channel Panggau Libau TV. Sebedau tu iya kala bekunsi enggau kitai siti cherita ke diberi iya nama Tajuk Bunsu Kijang. Ha, nya iya oh. Udah kita ninga nya wai uji dinga kita tajuk Bunsu Kijang. Oh. Uh, pengalaman sida ke sekul ba asrama kena kacau utai. Oh. Uh, nyadi dia tu tu cerita siti ke tu. Bekeni ke cerita tu lagi aram. Aku mai mending ke cerita tu bekaul enggau pemati sida iya sebala atau ika iya. Nyadi bini ka umang tu tauka menyadi lelaki iya au udah belaki umang tu tadi duai menyadi lelaki iya ke empu cerita tu legi. Aaa seduai dah lama jadi lapan taun ke nya udah jadi tang lalu nadai bisi anak. Sekumang ke dua tiga bulan ke tu udah tadi dia deh lelaki nya au tauka lelaki ka nya enda entu bepengerai. sakit alu masuk hospital sakit enta di enda bebah alu raya aaa emm sema ku jaku umbas e pengelama ba hospital pengeraya nyau sigi Munyi ko kitai nyun nadai daya agi menyada wai, kurus kering sereta nadai ulih bejalai lalu. Iya ngetat ke medis nya semina garing-garing aja gali ba sepital. Laban rekung iya ke dipadah ke dutur bisi kanser. Bini iya tadi sekumbang laki iya tadi ke raya sigi nadai entu meruan tinduk ninting malam. Nguntus belakang laki iya, nguntus kaki betis. Dini endurka pedis meh nyata diau. Tang nadai kala kati meh nya ninggalka sepital. Laban sema ku jaku bira ke meh laki iya makai semua sigi iya magang ngintung. Amm kena ke pagi sembilan belas ari bulan sepuluh taun nyin kemari iya sigi udah munyi ke orang nya wai sigi udah nadai jalai. Iya ntadi masuk emergency. Pasuk kurang oksigen ba tubuh iya penuh enggau tali wayar meh magang seput wai makin lama makin lubah makin lama makin lubah uhh oksigen ke paling kuat enti ari kena dutur nadai ga ulih tinda balas. Meda baka nya dutur lalu begerah ngasuh bini iya tau betesau agi bala semak. Laban laki ne tadi nadai ulih diselamatka sida iya agi. Bila bila masa aja laki nya sigi dijangka lutur nya mutus seput laban oksigen enda ulih nampung seput iya agi. Ninga rita ne tadi nyabak meh bini iya sambil ke telefon ke rumah ngasuh bala datai magang magang. Seninjik bendar pengudah semua bala ke ulih ngabas iya datai magang magang taja pan iya enda ulih nchelak tang iya gin seput kira ke agi ulih ngabas iya meh nya tadi. Beberapa jam udah nya laki nya tadi tauka ika umang tu tadi au mutus seput. Seput iya padam Iya mega malam nya disahka endutur mati. Danjan Taban ke Bulan au pegi nitihka matahari ke tengelam. Em sida kalu. bebagi tubuh sekeda ku bisi pulai ke rumah laban deka ngindu dep utai ba rumah panjai din au nyambut penatai niang nya legi peka nya enti au lalu nyedia ku utai nya mungkus baya apan nama semua. Nyadi menyadi laki umang tu tadi deh wai agi biak enda entu tuai umur iya maya iya ke nadai taun nya sehari nya iya nya tiga puluh dua. Am nama deh sida ke beterumah Palu Tesau lalu ngambi tikai lampit empat gulung au lalu ngambi kayu lalu au lalu nyadung kayu api niti ruai lalu bala ke laki disuh nangkap babi be indu babi sida entua iya empu ke ba ujung bilik nyuai sida kini indu dibai sida kini tadi wai. Ngiga baya niang. Dini metudah umang tu nemu ni bagi utai ke dibai tu datuai ukai nya kala keti nemu nya enggau orang besimpan ke utai ke bansa nya duai. Nyau ke kalat kulu kalat kili baka kudok deka beranak meh nya tadi pegai siti tanya tong iya ukai leka pegai siti tanya tong iya ukai leka ke tadi ke nya ke nya. Au ni ke betul simpan ni ke salah leka nya meh salah tepu ku nya tadi nyau tepu ke baju bini iya nyau ulih ngeruah baru gari nya tadi uhh laban ke seduai sama mesai duai nya nya meh saru ku nya tadi laban ke sida iya aja ke ba bilik seduai benung ngadu ke utai duai nyimpan kopi periuk pinggai sudu berus ngeli sabun au. Tak semua utai ke dibai baya nya magang ungkup iya empu. Senapang senapang ikan nya bai mina jala aya iya aja enda dibai maya nya au laban nadai dipeda. Udah nya tadi au umang tadi ngambi cermin mata senapang ikan tadi wai simpan ke baya magang. Tang enda nyadi larai ini iya nemu kita nama kebuah aku enda nemu engka kita ketuai nemu agi reti tu deh. Ini iya. Naga ngumang tu nyimpan chemih mata nya tadi mali dibai kebaya laban ko orang tuai au mali mai cermin nya laban ko orang tuai mali mai cermin nyadi kebaya. Nama kebuah mali mai cermin nangi ke kena ninjau kitai di menua tu cermin nya. Nya ke nya tadi au tang cermin nya enti deka mai nya ulih tang mesti dipecah ke dulu. Kena inya tadi uhh meda pia tadi ngaye gumang inya mechah ke cermin mata ne tadi au leka ke batang meja aja enda nyadi disimpan ke bayang. Peda enda lama udah inya bangkai perlu datai babi perlu dibunuh kena niki ke bangkai ne au bangkai ne tadi lalu dibai ngagai bilik besai bai ke tanjung. Udah tembu bini iya enggau bala sida iya meri nya mandi pan nama semua nya meh tadi lalu ngari iya. Udah tembu ba gari udah tembu udah bangkai tembu da gari tadi bangkai pa tadi lalu katung orang ke ruai sida iya ke indu lalu ngintu utai tanah au upa manuk babi macam inya tadi ke diutai ke bala udah sedia ke bala lelaki tadi duai au angkat mandu aja. Kira ketiga hari pengudah sida iya nyengaika niang tadi malam ke penudi au dinga kita manah manah tu malam ke penudi benung sida ke bala ini indu tu berapi sida ke umang tu duai dara dara ke ninai orang nya tadi kagi rumpas nyadi umang tu benung ngirah asi au. Benung ngirah asik ka dei panduk. Dia kena mukai mukai siku iya asai ke dijuk orang ari belakang. Asai ke di sikul orang. Aa peda beras alu nanya awai. Nasib enda tebelunggang ngambis au beras en tadi ari sampau en tadi. Enda pia danu orang tuai meh nya tadi duai tang agi ulih tan ke iya. Nama agi deh. Iya perlu beruman ngumpul beras nya baru tuchi baru au nyadi bisi ne tuai nya madah anang mandu beras nya agi laban nya udah labuh enda manah buai kasi babi aja laban ke nang bisi meruan ka tung pati enta ade sedia ke orang ke bisi babi deh wai barang sapa ke buai sampah sampah enta ade buai kia kami ke bisi diberi babi sedia ba kenya aja nyata ade kena ngumpul lalu tai empa aaa bala bukai lalu nanya Ila padu umang. Nema pa juh adi nyu tebeleka utai nyari-nyari ti. Ko orang weh enda nya iya. Iya lalu nusi. Eh nundi amat niang. Ngem bangat meda kitai gawa. Ko umang weh au sami kuta kutap ba jaku sambil ngawa beras nya baru. Au ngambi baru iya ukai iya ke nyentai dua iya duai. Au ukai nya aja. Malam nya mega bisi utai nyadi baru. Nemu kita wai. Rumah panjai sida ai nya malam ke penudi lebuh sida ngintu niang nya. Tak angus. Nya. Bisi dibu tekah bilik sepiak ari niang tu tadi nanak lauk. Sekali udah nanak lauk tadi, iya perlu terunda-runda ke ruai. Anak ke dara ngawi kemit tadi ba dapur dian au benung main telefon menya ba dapur dian tadi duai seraya deka ngalik diri ngenti mata katin tuo dia kena mukai mukai tak nyium utai nyebor tung aaa meda utai nyudah berasap jampat endar ke wai utai ditanek tadi. Lalu angus. Utai da empa tadi sigi udah retung. Nama kati nama nya periuk ne tadi sigi udah angus. Nyu melah ali api india tadi duai. uhh dapur india laban ngena dapur gas duai. Balat amai. Bala ke benung nya ngai niang tadi wai angkat. Alu begau apan nama semua. Beruban au bala wai bepadam ka api tadi bonsai ka api tadi apa nama semua laban ke rumah panjai bisi pemadam api nya. Au nya kalu dambi bala ari ruai lalu mpai belawa ka ujung bilik kiye lalu ngimbor atau ke nyepre nya ngena pemadam api tadi. Sempat ku wai nasip. Laban enti uji nadai anak dara iya tadi enggau anak mit siku agi madik ke biak sekali anak ke biak sekali ngali dapur ne tadi tinggal ke indai ke ruai kada nya telalu jung iya nya rumah nya malam nya nya ne tadi au nadai lagi nya bangau lama nya baru tekis ke gas nya alu limbang ke ruai enda lama pia ku ati ne tadi tang meh enti utai bangat undi wai nadai ange rali baru tau ke lama au. Au udah utai semua terenah magang au semua utai nya udah manah magang magang dia meh sida pansut keruai baru bala ku nya indu ke ba tanah din besuah suah heh ngambi utai kin au nyungkai kediri mbai ke dua tegi ku pama nurun tanah pala patung sigi ketak ketak sema ku jaku bai kesal. Atau nama deh ngira. Meruan kelau-kelau bedada din. Runding ne nanya ke entu magang ke bela tanah nya. Bisi mega enggai enda ga ke di nunei lebuh sida ke benung betunga ti diri ngerup kopi ruai tengkelap api. Tang enda semua. Api sebilik sida niang aja padam. Tengkelap ari dapur nyin. nyentuk ke taljuk, nyentuk ke bilik besai, nyentuk ke ruai, nyentuk ke kaki lima lalu nyentuk ke tengah laman enu sida ke berapi ngin wai. Ai meda utai tengkelap nya bala indu ke ba tanah ti ruai ai denda manjung begau. Enda bapai enda bina iya alu rauh-rauh utai iya deh panduk leka utai dia tadi tinggal ka jang. Kitai mega nemu indu ke dei pama utai padam ke nya ke sigi antu magang ni ke bela tah penemu semua abih nyebut antu parai meti kayau nundi enta di wai. Alu belawa lawa-lawa sida nya tadi ari tanah nyin niki ke rumah kiya. Utai deka ku kita nya. Bangat natu menda utai padam mimin. Baka ke nekela teleba ti netelam petang. Pia ko apai mangi wai nundi sida ti do ke sengah sengah sengah seput dan natai kediri ba kaki lima ne tadi. Apai mangi tu tadi wai bakih ke niang ke mati ne tadi manchal nang sigi ke jenaka ne tu wai nemu mudi reti utai koya nya. Amm bala parlu beradu ka api nya baru pengudah ka dadu tadi manah nadai ga api nya tengkelap nyentuk ka pagi bala buntau enda cukup tindu laban tu indi niang semalam malam nya. Malam nya mega niang lalu dep peradu ka orang au. Nadai nganti-nganti ari pagi. Tekatung alu tanggung. Laban hari meh nya dipeda-peda jam sigi udah pukul empat pagi alu anjung. Nadai nganti-nganti agi. Meh ke maja utai mayuh nyadi. Dua minggu ulit diketas. baru muai enta balong au lalu ngelumbung tauka dep perantu ke terus. Dipendak kitai jerita malam keterubah nunggu tungkun api dia deh entuau mang tu remban wai. Tang maya iya ke remban nya tadi bisi ninga munyi rejat kaki orang beteruduh saja wai mansa sida ke benung tinduk nya dia. Au baka bisi munyi tubuh lapan orang ke mansa nya tadi rejat kaki nya tadi deh wai. Au malam nya mega Entua Umang Remban nya ulih bini niang ngerak. Au seduai alu enggau tinduk tinduk nyentuk ka pagi. Berandau meh seduai tadi betunga ngirup kopi pan nama semua bekenang ka cherita ulu ili. Au pagi nya seduai becherita agi bala mayuh. Seduai enta deh bela sama-sama remban. Bini niyang nya pen sama mega remban bisi ninga munyi rejat kaki orang datai. Dia meh sida ke tuai lalu madah. Malam legi sebedau tindu asuh bala nyedia ka ai basu nyadi ai dalam bisin nya lalu asuh dengkah ka batu dalam nya. ngambi ke semengat niang enda ngelala bilik iya lalu enda ulih tama pia ku jaku ne tadi nyadi ai dalam bisin ke dengkah ka batu ne tadi engka ba mua pintu au mua pintu ruai nyin ukai pintu dalam tu ruai din enda nemu meh kitai batu nama enda nemu meh kitai bisi di bacha bacha kini utai ai ne tadi mar ga penemu ke ti Iban duai. Malam kedua, baru ka lelap ke bini iya ti endur wai iya sekali iya tau meda orang ngena baju mirah buk nyugru su. Au, benun ingkap ba bilik besai peda iya dia. Aaa semadi digerak entua iya ke indu nya baru iya ngeleda laban iya tadi nyun seput seput seput seput tuai. Meda baka nya utai nya majak nyadi enda ti indu beru ke sida semalam nya. Malam ke tiga, au sida entadi pengalu berusut ngerabun. Au ni ke meci kai kudus meh apan nama semua dalam bilik entadi. Nan nemu agi sampai ke asuh ke ti nama nya uhh ba indai umang tu ke datai ari kuching nyin tunu ke besi tunu ke ngangat nyentuk ke angus udah nya tadi lalu diujak ke ba tengah laman lalu ujak ke ba ujung tandu bilik niang. Nama kebuah baka nya. Awak ke antu takut meda bilik meda rumah sida iya nya. Au tu nan sigi petua ari kelia tu ai aku nemu petua tu dau ai. A malam meh tadi nadai nama nama sida iya tinduk jenak nadai dikachau utai dani pagi nanya pangan diri nadai remban nadai kenyap. Manah wai. Au pengudah sida ken ngujak ke api eh besi tunu api yen tadi ngunsut kerabon mechik kena ai kudus baru sida ulih tinduk enggau jenak. Bendar amai weh. Ko jerita sida dikachau antu sebayan bayau ke tungkun api malam nya. Udah ke bisi duri au duri limau kain chelum kerabon apan nama semua agi ke ngachau. Ukai niang aja ngachau tang meh bala antu sebayan ke bukai. Nemu kita ai tuak setung besai udah dibanjang sema ku jaku kena berantu tauka ngelumbung masam meh. Nang tai ulih iru iru. Au dini ne masam lebuh entuai ke indu keremban malam keterubah nya keterubah nya duai nemu nya bala antu sebayan ngabang Nunga ai tuak nya tadi. Au. Dipeda iya. Didambi sida iya mimpi. Entu tadi wai nyu chapuh ngirup ai tuak nya tadi bisi keda agi kemanchal agi lalu ne nerejun ke diri dalam tung besai nya tadi ke iya ke gaga agi kai tuak nya tadi. Au udah ga maya nya sigi tasun tu laban lalu serentak ke sekali. Nya maya ari ka beguna. Nya ga maya utai nya nyadi ngachau. Laban ke rumah panjai tu wai kitai mega nemu begutung ruyung besaup nulung pangan diri, pengawa ke tusah tu nyadi berat tu nyadi lempung utai ke nadai tu nyadi bisi enti udah sepupu mimit mimit. Udah tungkun api ambis tiga malam dia da bini niang tu ba ambi ke manang. Kena ngabas meh jara enta diri wai nama kebuah balat ami niang. ngeregau ngeduan sida iya sebilik, sida iya serumah. Emm maya manang belian beserarap bungai dia manang madah niang tu ngiga kapak iya alu baju tanchut kena selalu ngagi pasar tinggal pia ku manang nyawai. Emm kapak enggau baju tanchut kena ke pasar pan ditemu udah nya tadi ari pan beganti ari. Siang beganti malam, malam beganti siang. Sida ke ngadu pendam niang tadi ni ke nyemin lalu masang tail ba kubur niang maya nya sida nganjung perengka niang baka kapak, baju tanchut pasar tadi deh wai. Pengudah nya tadi tembu semua pengawa tadi bini iya ngai tindu ba bilik nya agi. Au siang aja ka nguan bilik nya berani nguan nya. Maya malam. Iya tadi enti enda mai bala umang ti tinduk dia, iya tinduk ba bilik sia umang din. Kanya tadi tu ai. Nama kebuah bini enda berani. Laban nyentuk ke sehari tu enti bini iya tinduk dia, bini iya sigi bemimpi ke iya belama-lama. Taja pen kapak enggau tanchut udah di anjung tang bini iya seruran. Bemimpi tauka meda iya. Au pulai ngagai cerita kitai keterubah tadi enti kita agi ingat aku bisi nyebut bekaul enggau cermin mata selalu kena iya au nimbak ikan enggau cermin mata selalu kena iya ke pasar. Enda dibai laban kemali ko ini tadi duai. Nyadi memuas enta agi baru umang tu perasan. Cermin mata ke dengkah atas meja nya nadai bediak agi. Dua-dua iti nya nadai bediak agi enda nemu sapa ke nyimpan cermin mata nya. Sekali ke nya disimpan nyadi ke baik ke dibaya iya tauka diengkah orang lalai ke orang ke bukai. Tanya umang tu bini iya. Bini anak nemu. Nadai nyimpan chemata nya giga sebelah uhh mija almari baruh nyangkau bisi labuh nadai ga. Alu nadai temu nyentuk ka sehari tu chemin mata nya tadi. Belabuh ari nya tadi bini iya enggau umang tu nadai nyamai asai. Au engka nya meh tadi setiap kali bini iya tinduk dia selalu bemua ke iya. Kadang-kadang pama deka ngaga mamai ke dek wai ngayas ke diri mansa mua bini iya. Idup deh au iya agi indu bukai nya merani ni enti baka laki enda agi ngawa. Nyadi cermin mata nya nyadi tanda tanya ba umang enggau bini iya nyentuk ke sehari tu enda temu kini penungga. Seduai aja nemu cerita nya. Empai lama umang tu udah berandau enggau bini niang tu deka bekunsi ke cerita tu. ngagai aku ambi aku berkongsi ke ba channel Panggau Libau TV ambi kita ulih ninga au bini iya nadai ga mantah bini iya nadai ga nagang nyekat penama semua ngasuh mina ngelalai minta ngelalai ke nama enggau nama menua aja au lengka ke naka tu cherita kita wai ambis ba ditu. Cherita enta dik, kena kachau lebuh nyaga niang nya, macham utai nyadi ni ke rumah hangus menya tadi api tengkelap menya tadi beras nyaya menya tadi au ai kupi masam eh macham. Nya meh tadi wai ukai semina ba menua sida aja, menua kami kala wai. Enggau niang madik aku suba aku kala nusi kereta aku bisi madik siko lelaki ke benama niang sangga mati ba singapore bai pulai ke menua kami sebatu kin. Aku maya nya nah sigi iya manchal udu bedau nemu reti utai bedau school ngeli agi rabang bedau sigat baka ke diatu. Taja pan aku nemu utai wai tang. Bisi ke aku ninga sida betusi. Diatu enti aku nanya ka meh sida nyebut malam kedua bala indu ke berapi mandu ai milo. Baru kati ne menya baru tuang ke ba jak atau ke ba kitil baru gulai baru girau sadung agi sida ke ruai bebali masam. ukai masa mudah chelap nya masa magi angat. Meda pia tadi kopi laban ke bedau disadong tambah gula ngai ke masa meka nya tadi aaa nama deh kopi perlu tuang kopi ga masam meda pia tadi semua nya tadi dibuai magang-magang. Tuchi kirah penama semua sambil ke bejaku minta niang anang achau. Sida pen lalu manduk ai kopi baru manduk ai milo baru kedua kali nya baru meruan nadai masam agi. Nadai enda kami besebutka nya suba wai kala kita ai kopi benung angat berasap masam. Enda nemu meh nama ti ke enggai niang suba nama ke beh nundi apan nama semua tu ai. Au tu cerita engka mih ke tu. Aku nyau ngelimpang mimit tu ai. Bedau nya bisi siti menua ku ninga pai ku nusi tu ai. Au cerita sida ke benung nya meh tadi benung ke dugau dugau dugau becerita nguan niang ne ukai ba menua kami menua apai ku nemu cerita tu. Pukul tiga pagi ninga orang Dui-dui enda ingat wai nya ba baru rumah nya laban rumah begantung tu ai. Nya ba talu talu talu munyi nyawa iya baru rumah nyin. Betul-betul ba baruh sentubuh niang nya. Enti dimendingka amai nadai tang enti dina mendingka nya ai kemansa pending deh wai. Tu ke pagi bunyi nya nuai. Malam ke penudi nya dia maya meh orang ka nganjung niang ngan nuai malam ke penudi ngangkat ka niang ka mai ke tanah kin bala indu nyabak mega magang ba ruai nya enggau naka pengingar iya. Maya indu ke nyabak nya tadi dia sida bala apai ku laban ngesan nuai ninga munyi orang ketawa engkakah. Nadai peduli anjung aja. Udah nurung ke tanah baru munyi nyawa nya nadai agi. Nyadi niang ke di diintu sida iya nya indu wai au mati beranak. Nya nemu meh kita ti ke aku tu ai ije eh ubas nya aku tu maja nya mako ngai nusi kita cherita ke dih aku tu pemau aku udah nusi cherita ke dih enda meh mambis siti tu ari menoa tu kisah tu jerita tu eh. Sejam ti aku betusi enggau kitai enda menemu meh ambi suai. Nya meh ku madah ke dih aku pemang udah becerita enda chukup sepuluh minit. Kita mega nemu mayuh cerita dek kami duai. Au kai mina menua kami menua nyin menua tu bisi magang magang. uhh Iya ke bekaul enggau tuak masam asi bari ne tadi nyebut sebut nya sigi main nya wai. Au iya ke kati ne menya. Sida ke nganjung bangkai niang nyin subuh kai tu siku ke tu. Aku kala ninga aya ke meh cherita. Ari rumah pukul empat pagi bulan eh kai malam nya sida ke ngintu ke penudi sekali malam nya duai ba rumah panjai siti nya. Nyadi apai tuai nya mati laban sida iya tu belaban. Belaban penemu sapa pengaruh paling kering agi bisa sapa nak nakal mati pia tadi. Mati petuai tadi wai laban alah. Ko ap uhh ukai ukai apai ku ko aya un usin tu ai pun lemai nya manah amai hari bintang bekebelik bulan manchar terang. Tang pukul empat tauka pukul lima sida ka nganjung bangkai nia nya ke pendam ari lu belabuh kudi guntur ngitar ribut. Ujan semak jaku masa iya leka lengan. Tusi bula ku aku tu tang amat kudi kitai nemu kudi empa ke kudi ukai nya main main tu ai bala lu ngenung ka mupuk nganjung tau ke bedau tang ti adat kitai iban kitai mesti nganjung bangkai sebedau bala manuk bala burung bala jani bala ukui bala mata panas nyadi ayan tau ke dani magang laban nama ke beh kitai mesti nganjung sebedau da dani ngagai sida iya mayuh jaku. Ngai ke burung tu legi mayuh lara. Nya reti ke bendar e wai. Nya mung orang milih malam uhh tumu pagi laban masa nya tadi utai bedau dani magang magang. Ari perlu kudi ngai ne ngai sida mesti nganjung nya meh sama ku jaku de wai sida ke nurun ari tangga rumah tadi ke tanah kin de wai nyuh labuh. Sia ke ti menya dua iku ke depan nya laban kan ne empat sida ke meh ari depan empat ari belakang asan sentubong da wai ke numbor dua am tadi weh tegelincir lalu numpu siku ke ba mua am tadi ke ba mua ti perlu terap nya perlu narit buluh ke baruh kin ari buluh am tadi wai tarit magang magang nyentuk sida belakang lalu enggau labuh labuh ke tanah kin. Aku ukai bola bola wai maya aya kenusi kedi wai aku ada enda mit asai pala kedi wai bau kendut dada nadai berani laban kami ti ketut eh enti kami tu betunga enti kami tu udah pulai magang magang kedi wai kami sebilik kami sebala kedi wai pama kami becerita nang laban wai. Udah aku di, udah di iya, udah iya siku. Kena kami cerita nya meh kami ti kami betunga ke diwai nya cukup sejam. Nering kretik kami ninga aya kami nusi ke diwai. Ribut ngumba amai utai kena sida pempara de di tanah diwai nya abih terebai. Kimis anak nanya, Din, kimis madang tebu din kimis. Enggau panyung panjung ke ari atas ne tadi wai meda sida nya labuh enggau sentubung nya tebalit kita nemu sentubung tebalit kai bola bola aku enda pa mata ku meda aya ku nya peman usi utai sigi aku enda nyangka sigi enti meh nya enda nyangka penemu iya laban aya ku nya sigi orang lama empu deh wai laban iya tadi enggau orang ngintu pemati nya. Laban iya ke mati tadi tu ai sigi sama enggau sida iya tu ke tumbang ba temala kim suba. Au nya cerita nya tadi. Aku ngai nusi ke panjai laban jauh amai aku tudah ngelimpang ari cerita umang tu ngai ke umang ke empu cerita tu legi enda nyamai ati ngai ke iya tu legi nyu bejaku komen legi cerita aku di nyu lebih agi cerita di ngai ke baka nya tu ai. Tang munyi ku aku tadi. Pama aku dah ngelimpang. Au, ukai selangkah dua aja. Setanjung pun dah ngelimpang lagi. Nyadi, lengka ku naka tu dulu, ila nganti aku telefon ngagai aya aku nya. Au, nganti aya aku nya ka nusi ka aku cherita nya ari pun baka ni sida ke belaban penemu nya. Nemu aku ke batang bandar iya tang ina minta penemu ari aya aku nya dulu. Empat sida iya belaban penemu. Sapa alah mati. Nyadi aya aku nya nombor dua. Nombor dua mati au nombor dua kepenudi mati ku aku tu nya cerita cerita ne tadi au ari sida nurun bisi cerita datai sida perau bisi cerita nemu kita perau sida karam datai ba kaki bukit pendam bisi cerita benung numbak ke kubur bisi cerita benung sida reti nama nya ngulur ke sentubong kin bisi cerita wai ular labuh ari atas betul betul tengkah ba sentubong lalu labuh ke dalam pendam ke bisi cerita mayuh. Cerita siku nya tadi ku aku tu. Au sida iya pulai bisi cerita mayuh. Sida ke pulai sida ke pulai keti meh nya numbak ke pendam niang ke berantu tadi wai. Au nemu kita gagai ular engkang mau sida tadi wai. Bis mayuh cerita. Eh ila ba ku nusi kitai nyaja ra ku nya bejai pengelibau. Ujar pegari tu ke Tan Sri Tun Raja nyu, Agi belala kita ninga ku Enok Sri enda wai. Ngan nyadi wai. Aku ngan nyadi nyerak ke cherita orang wai enda manah enda wai. Ila aku Enok Sri ke diri empu. Haa. Pema ku Enok Sri iya ila. Sedia ai kopi kita. Beri ku lama lama panjai ila awak kita nyinuk ninga iya enda wai. Bah nya aja ari aku auk. Terima kasih dah mening ke cherita aku. Terima kasih udah ninga aku kuchah-kuchah bejaku hari tadi. Terima kasih ngagai semua subscriber ke meruan ninga mending ka aku kuchah-kuchah bejaku perindang kita ngelama tu. Keep support this channel. Besampi ke channel Panggau Libau TV ulih datai 100,000 subscriber. Nyaja ari aku. Bye bye.